ערב שבת כ ו אייר תשע"ח, איך וויל דא היינט רעדן וועגן א זאך וואס פשוט עס שרייט צביעות, און איר וועט זען ווי מען מאכט זיך נישט וויסענדיג, איך וויל אייך דא פרעגן, מעג מען גיין צו בחירות יא צו נישט? אן אגודיסט פרעג איך נישט די קשיא ווייל ביי דארט ביי זיי איז דאס גאר א מצוה, אבער אין סאטמער איז דאס איינע פון די גרעסטע עבירות, אפילו די עיריות האט מען גע'אסר'ט, און אלע צוזאמען שרייען געוואלד על אף וואס איך וועל דערציילן דא אביסל היסטאריע, בשעתו דער סאטמאר רבי גראדע גארנישט געווען קעגן די בחירות צו די עיריות, ער האט עס געוואלט מתיר זיין, איז ארויס צעטלעך אין ירושלים רבינו סאטא מן הדרך, רבינו סאטא מן הדרך, האט זיך אנגעטון. האט ער חוזר געווען און געמעלדעט אז מען טאר נישט גיין צו די בחירות צו די עיריות, אזוי איז דאס געווען, מ'פארציילט אז דאס איז די אלטע היסטאריע אין צייט פון דעם רבי יואל ווי ער האט עס, אבער ער האט זיך אונטערגעגעבן ווייל די עדה החילית די אלע רבנים האבן געהאלטען קעגן אים אז מען טאר נישט גיין צו די בחירות, דער חשבון פונעם סאטמאר רעבן איז געווען אז וויבאלד וואס איז איר ראי'? איר ראי' איז וואס אויף צו אויסקלארן די די גאסן, כ'מיין אויף צו רייניגן די גאסן, דאס האט נישט צוטון מיט קיין ציונות, עס האט צוטון מיט מיט מיט ארדענונג, נישט מיט קיין כ'מיין מיט מיט אזעלכע סארט זאכן וואס מען דארף נישט מאכן פון דעם קיין ענין. אבער זיי האבן געהאלטן ניין, זיי האבן געהאלטן אז די אנדערע רבנים האבן געהאלטן אז יעדער חלק פון ארבעט מיט זיי צוזאמען אזוי ווי ס'גייט טאקע היינט אן, און ער הערט נישט לעבן. גרויסע צעטלעך רבינו סאטא מן הדרך, אזוי האט מען געשריבן אויף אים, יא, אלטע מעשות. וואס זאל איך אייך זאגן, יאר לאנג נישט סאטמער, נישט די עדה, מען געבט נישט צו בחירות, בחירות איז אסור, מען רופט דאס בחירות הטמאות, מען טאר צו קיין בחירות נישט גיין, עס גייט ארויס שטענדיג די איסורים, כעס מיט אלע רבנים, כולל סאטמאר רבנים, מען טאר זיך נישט משתתף זיין בבחירות צו די ר י. יצר. סאטמער האט געמאכט א יד אחת מיט די מחבלים דארטן, די די די קנאים פון אויערבאך, ס'דא די חברה יא, געמאכט א יד אחת מיט זיי, דאס הייסט אז זיי האבן תשובה געטון, צוגעזאגט מיט שטעמען פון די מדינה דארפן זיי נעמען ווייטער אבער כאטש בגניבה, זיי מאכן דאס בגניבה, לאמיר רעדן אזוי, וואס איז בגניבה קענען זיי זאגן מיר ווייסן נישט מיר האבן נישט געזען א הערה אין איהם. אבער דא קומט פאר יעצט א זאך וואס איז נישט בגניבה, בגלוי! מען גרייט זיך יעצט צו די וואלן, אין אפאר מאנאטן איז דא וואלן צו די עיריות, און מען נעמט מען נעמט זיך שוין גרייטן ווייל מען דארף צושטעלן די ליסטע עס ו. און זיי, די מחבלים האבן געמעלדעט קלאר אז זיי לויפן ווייטער און אין גרויסן, נאך מער ווי די לעצטע מאל. זיי ווילן גיין אין גרויסן, זיי גלייבן אז זיי זענען ארייננעמען מער מאנדאטן, מער, היינט האבן זיי איינעם אין ירושלים, צוויי אין בני ברק, און איינעם דארטן אין מודיעין עילית, האבן זיי דארטן נאך איינעם, דאס איז דאס, דאס וואס זיי האבן, זיי גלייבן אז ביי די וואלן וועלן זיי נאך גיין אין נאך פלעצער און אויך דא זאל אביסל גרעסער מאכן די אלטע אז ירושלים זאל קריגן צוויי, כ'ווייס נישט, חשבון אפשר גלייבן זיי אז די איידעניקעס וועלן קומען שטימען פאר זיי, כ'ווייס נישט, אבער עפעס איז דאך קעגן קעגן דאס, אבער הערט, איך וויל דא פרעגן א פראגע סאטמאר. די מחבלים גייען בקול רעש גדול בגלוי צו די וואלן, מעג מען צו מען טאר נישט? טאר מען נישט? וואס האט ער צו טון מיט זיי? פארוואס הייבט ער זיך נישט אויף און שרייט געוואלד און זאגט מיט אזעלכע האבן מיר נישט וואס צו טון? איר ווילט נענען זיין מיט שתי עולמות? זיי קענען גיין צו די וואלן? די אנדערע צושריגן עטס שרייען מבחירות הטמאות זיי מעגן? וואס איז דא געשען? צבועים! מען מעג צו מען טאר נישט, מען קען נישט שפילן דא קען קען דאבל פלעי, זייט מחליט אוואו איר לעבט, כ'האב אייך שוין הונדערט מאל געזאגט, איך בין מכבד יעדער שיטה, יעדן גאנג, סאטמאר מיט סאטמאר גאנג, מזרחי מיט מזרחי גאנג, טורקאטע מיט טורקאטע גאנג, און אגודה מיט אגודה, צארט מען נישט, יעדער איינער וואס האט רעבעס און האט רבנים וואס האבן געשטעלט א גאנג פון פון א שיטה פון אן השקפה, געזונטע רייד, ווי זאגט מען ווי ווי ווי ווי חוז נרי נרי ופשטי מען מוז אזוי לעבן בדורינו נישטא קיין עצה מען מוז אזוי לעבן און מען דארף מכבד זיין יעדער איינער מכבד זיין יעדן איינעם און מען דארף פארשטיין אז ס'איז דא וועגן אבער יעדער איינער און זיין וועג דארף זיך האלטן מיט זיין וועג סאטמאר'ס וועג איז בחירות טמאות דאס הייסט ס'איז טמא מען טאר נישט גיין צו קיין וואלן נישט צו כנסת און נישט צו די ריאות יעצט וויל איך פון אייך פארשטיין און ענטפערט מיר אויף דעם. פארוואס מעגן די מחבלים גיין צו די באמבע? אויב זיי טארן נישט, פארוואס גייט ער נישט ארויסקומען מאכן אן מלחמה אין זיי? אדער איר שטופט זיי ווייטער געלט, איר ווייסט אז די געלט וואס איר שטופט זיי יעצט, גייט פאר די בחירות הטמאות וואס קומען אן? איר ווייסט אז דער עפשטיין דער וואס דער וואס זיצט אין די עירייה אין ירושלים פון מטעמים, איז געווען דא יעצט אין אמעריקע אויף צו מאכן געלט, ער דארף געלט פארן קאמפיין, אויף וועמען נעמט מען מינהל טוב די סאטמארע און די געלט גייט אויף וואס אויף וואלן קומענדיגע וואך קומט אן ס'איז נאך שבועות קומט אן דער שמואל דויטש קומט אן אויף אמעריקע איך מאכן געלט פאר וואס גייט די געלט מינט פאר ישיבות פאר דאס ציל איך אייך פון אונטערן טיש אסאך געלט גייט פאר וואלן. זיי דארפן וואלן, יעצט זענען עס יעצט זענען מער הפגנות ווי קארגע ווייל זיי דארפן קאמפיין פון געלט, נישט פאר דעם, זיי דארפן עס פאר די וואלן, און ווער וועט געבן די געלט? סאטמאר וועט געבן די געלט, פרעג איך אייך, ווילט איר שפילן דא צביעות? זייט מחליט אוואו איר לעבט, אבער מיט די שיטה וואס איר לעבט, מיט דעם זאלט איר לעבן אין אלעס, נישט נאר ווען ס'לענגט, א גוטן ערב שבת.